Öz türkmeniň dünýäsini oýarmaly, türkmençe pikir etdirmeli şulara. Biz ýöne bar zady daşary ýurtdan öýkünip aldyk, gitdik bardyk, aldyk, gitdik bardyk, indi muň yzynda durup ýen dagy. Türkmenden akyl bar. Ýedi ýyldan malyň ýüz täzelener, elli ýyldan iliň. Indi men size düşündirip bereýin şuny. Ýedi ýyldan malyň ýüz täzelener diýýäni bir gara köl sürü goýun bolsa, Ine Türkmenistanda öň köp mallar Garakölde bagana salynýandygy üçin. Ine Garaköli uzyn guýruk goýun, Garaköli goýun. Şuňa türkmen oç goýberýäň bol, 7 ýyldan çym ak goýun bolýar. 7 ýyldan malyň ýüzi täzelendi. Ýa türkmen goýun ap-ak bir sürü goýun bolsa, Garaköli oç goýberýäň bol, 7 ýyldan hemmesi uzyn guýruk Garaköli goýun boldy. Düşünýäňizmi? Indi elli ýyldan iliň ýüzi täzelener diýýär türkmen. Elli ýyldan şu adamlaryň pikir edişi üýtgär diýýär. Elli ýyldan adamlaryň pikir edişi üýtgär. Dogrudan hem öň şeýle. Indi bir telefonlar, täze çykýan maşynlar, telewideniýe, holodilnik, kir ýuwýan maşyn, bular elli ýyldan däldi, indi bu adamlaryň ýigrimi ýyldan täzelendi ýüzi. Düşünýäňizmi? Elli ýyldan täzelenen bolsa, kakasynyň aýdan zadyny ogly inkär edenak, bolýa kaka diýip durdy. Indi kakasy bilen ogly düşünşi bilenaga indi. Sebäbi bu indi ýigrimi ýyldan täzelendi bulaň ýüzi. Şu telefonlar, telewideniýe, şu kinolar zerarly bulaň pikiri üýtgedi. Durşuna kellesi pikiri üýtgedi bulaň hemme zady. Üýtgäp gitdi. Indi şu başga halky bara şu in ýönekeý bir elementar zatlary aýdyp bereýin men size. Indi futbol çempionaty geçdi Orsýetde. Şunda kommentator oglanlar dünýäň çempiony oglanlar şolaň hemmesi. Kommentatorlar, sportiwny kommentatorlaryň bary sportsmen oglanlar. Özlerem dünýäň çempiony, olimpiski çempion, Ýewropaň çempiony, özem boý bez prawiladan, boksdan, sambodan, aňry başy daýaw adamlar on adamy duran ýerine urup ýatyrybilýän adamlar. Aňyrdan gelýän baleşiklere, Fransiýaň, Irlandiýaň, Italiýaň baleşikleriniň öňünden çykyp soraýarlar, näçe wagt boldy geleniňizem, Orsiýada geleniňize? Aý ýedi gün, sekiz gün boldy. Nähili? Aý bu gaty gowy döwlet ekeni, bize barmakak gorkuzdylar ol oňňal däl, oňat ekeni, gowy ekeni diýýä ol ýaňky kommentator aýdýa. Biziň gyzlamyzy barlap gördüňizmi nähili eken diýýä. Eý şol soramaly zatmy şol düşünýäňizmi? Olar üçin adaty zat şu, geň däl. O gelýän oglanlaram biri aýdýa barlap gördük gaty gowy ekeni. Biri aýdýa barlap göremäge görerin nädýä. Şu men iki milleti deňeşdirýän size. Indi aždarha ýaly özüne göwün et, dünýäň çempionynyň soraýan zady. Gyzlamyzy barlap gördüňmi diýip soraýar. Indi şu wagt häzir güne telewideniýe görýän bolsaňyz, orsuň programmasyny görýän bolsaňyz, Orbit diýip bir sakgyç reklama edýärler. Görýänsiňiz-ä? Iki sany bir gyz bile bir oglan üst-üstüne ogşaşyp ýatyr. Gapy kakylýar, ol aşakda ýatan gyz kakam diýýär. Görýäňmi hemmäňiz şony? Onsoň gapyny açýança o gyzyň balagy ýok, balagyny geýýär, zat edýär. Gapy açylýança ýaňky oglan agzyna orbit sakgyç oklaýar weli, kakasy aňyrdan gapydan girýär. Ýaňky orbit sakgyç çeýnäp duranyny görýär-de, bolýar, orbit çeýnäp dur eken-ä, gyzynyň üstünde ýatanynyň zyýany ýok. Şularyň dünýäsini bilýäňizmi, şuny düşünýär. Şu dünýäni biz kabul edip alsak näme bolýar-ow, düşünýäňizmi? Şo dünýäni biz kabul edip alsak eger näme bolýar o dünýä? Başga bir dünýä-ä bu.